Helo bawb, Sian ydw i, a heddiw dwi am ddarllen stori arall i chi am Nel. Dyma'r llyfr, Na Nel gan Meleri Wyn James. Felly, os dych chi'n barod, dewch o hyd i gornel glyd, mae'n amser i gael stori. Swatiwch lawr am antur fawr i fyd sy'n llawn direidi. Stori fawr Nel. Penod 1. Doedd Nel ddim fel plant eraill. Roedd Dad a Mam yn deud hynny drwy'r amser. Roedd Dad a Mam yn deall plant eraill. Roedd ganddyn nhw un plentyn cyn i Nel ddod i'r byd. Plentyn perffaith o'r enw Twm Bach. Roedd Twm Bach yn fachgen mawr erbyn hyn. a roedd o'n un ar ddeg oed ac yn brif fachgen ysgol gynradd pen y daith. Roedd o'n hoffi'r ysgol, yn wahanol i Nel. A rwan, roedd o'n mlwyddyn chwech ac yn edrych ymlaen at ddechrau taith newydd yn Ysgol Uwchradd Dewi. Roedd rhai plant yn galw Ysgol Uwchradd Dewi yn Ysgol Uwchradd Drewi. Ond doedd dim ots gan Twm. Roedd o'n barod am unrhyw sialens newydd. Does dim byd yn waeth na byw efo Nel, dywedai Twm yn aml. Roedd y diwrnod pan ddoth Nel i'r byd yn dipyn o sypreis i Twm Bach. Roedd o'n dipyn o sypreis i dad a mam hefyd. Doedden nhw ddim yn gwybod bod y babi y mola mam yn barod i ddod i'r byd nes y diwrnod hwnnw. Siopa yn yr archfarchnad roedd mam, pan deimlodd hi gic fel mil yn ei bol. A'r peth nesa, roedd y rheolwr yn cael yr eil tuniau nes bod meddyg yn cyrraedd ac yn rhoi'r babi ymreichiau i mam. Roedd llun o mam a Nel ar dudalen flaen y papur lleol, ac roedd y teulu'n dal i gael disgownt ar diniau cawl tomato. A dyna Nel i chi, dywedai mam yn aml, gan siglo'i phen. Dydy ddim fel plant eraill. Trueni na fyddai Nel wedi aros yn fy mol, meddyliau mam weithiau. O lia roedd mam yn gwybod ble roedd Nel pan oedd i'n ei bol. A beth oedd i'n ei wneud? Doedd pethau ddim yr un peth i'r teulu, nac i Mr Fluff y gath, ar ôl i Nel ddod allan o fola mam yn sgrechian a srancio. Pwy a wyr beth sy'n mynd trwy meddwl i, meddai mam un diwrnod, gan wylio Nel yn gludo tost a jam i fol Ted Ted, yr arth fach un llygad. Oes unrhyw beth yn mynd trwy meddwl i? gofynnodd Dad, gan wylio Nel yn trio rhoi hen hosan ddaruwllyd dros ben Mister Fluff. Roedd Nel yn adran iau yr ysgol gynradd erbyn hyn, ond doedd cyrraedd yno ddim wedi bod yn hawdd. Doedd bywyd gyda Nel byth yn un llinell syth. Roedd bywyd gyda Nel yn debyg i ddiwrnod i geni hi, yn un stori fawr. Penod 2. Roedd y rhan fwyaf o blant yn crypian cyn cerdded. Mm, nid Nel. Doedd gan Nel ddim diddordeb mewn gropian. Treuliodd mam oriau ac oriau i chwrcwd ar lawr, yn gwenu ac yn galw ar Nel yn garedig. Ti donna, Nel, ti dad mami. Ti donna nel dilyn y bel? Edrycha be mae Tedet yn gallu neud. Oce, okay, oce, okay, sori, sori, sori, bai crio. O, dyma Ted Ted i ti. mae mami di roi Teddy nôl i ti wan. Misio ti gwneud y sŵn cas na rwan. Dyma mami. Di draw at mami. Mam i ti blino'n racs yn gorfod gofyn o hyd. Nel! Nel! Nel! Fu pen gliniau mam fyth yr un peth ar ôl hynny. Ar ôl spel, roedd mam yn poeni bod rhywbeth yn bod ar Nel. Oh, di mynd i eistedd ar ei phen ôl am byth, gofynodd mam i cadu coffi i ffrin gorau un diwrnod. Ah, ti'n mynd o flaen gofid. Tyd o'na, gwn i goffi. Wythnosen ddiweddarach, roedd mam ac adi yn cloncia ac yn yfed coffi pan safodd Nel ar ei thraed. Agorodd ceg mam fel ogof fawr a bibroni cadi ollwy choffi ar lawr. Stopiodd y ddwy glebran am fabis a mam eraill y cylch ti a fi, a gwyliodd Nel yn symud o gwmpas y bwrdd coffi, yn sigledig iawn. No, gwyliau'r coffi, gwaeddodd Cadi. Roedd Nel yn symud fel jeli mawr ar sgwter. Oedd hi'n cwmpo dros bethau, oedd hi'n cwmpo yn erbyn bethau, ac roedd hi'n cwmpo ar ben bethau. Yn sydyn, roedd y tŷ yn llawn syne. Cnoc, cnoc, cnoc, crash, crash, crash, wa, wa, wa! Weithiau, Nel oedd yn crio. Ac weithiau, mam oedd yn crio. Fel y diwrnod pan dorrodd Nel fas orau mam. Yr un gafodd hi'n anrheg gan mam gi. Yr un oedd hi'n mynd i'w gwerthu i dalu am wyliau ymhell bell oddi wrth Nel. No, na, Nel! Llefodd mam. Triodd dad i chysuro hi. O wel, Llai o bethau i'w dystio. Pan oedd hi'n amser i Nel ddechrau defnyddio'r poti, wel, roedd hi'n gwrthod yn deg. Na, Nel, tyna'r poti na off the ben. Na, dim poti i Nel. Roedd yn rhaid i Nel gael eistedd ar y toilet. Os oedd hi'n cyrraedd mewn pryd. Nel? Ble wyt ti? Nel pipi! Da iawn, Nel. Wyt ti ar y toilet, Nel? Galwodd mam yn ofnus. Ydw. Ac wyt ti'n gwneud pipi yn y toilet, Nel? Ydw, mami. Roedd mam mewn penbleth. Oedd hynny'n rhy hawdd o lawer. Rhaid bod rhywbeth o'i le. Rhedodd mam i'r tu bach i weld beth oedd yn digwydd. Pan gyrhaeddodd y tu bach, gwelodd i bod hi'n iawn eto. Roedd rhywbeth o'i le. Yr oedd mam yn hoffi bod yn iawn. Nel, mae papur tu bach ar dy ben di. Pam yn y byd? Hmm, dim papur pipi. Caran, atebodd Nel. A beth wyt ti'n ei wisgo? Ai ffrog orau mami yw honna? Dim ffrog mami, fi yw Cinderella. A beth sydd am dy goesa di? Trwsus capel, dad. Dad i'n mynd i capel? gofynnodd Nel. Ydy, cymundeb heddiw. Gofiais ti Dynnu trwsus capel dad cyn gwneud pipi? Roedd llais mam yn grynu. Wps! Mami di'n dweud Nel tynnu trwsus. Ah, mami, silly mami! O, oh, be mae dad yn mynd i wisgo i'r cymundeb heno? Mr Alun y gweinidog sy'n na. Cafodd Nel fflach o ysbrydoliaeth, fel petai ffon hud wedi ei tharo ar ei phen. Gwenodd. Hmm, dadi gwisgo ffrog, mami. Hmm, ffrog yn sych. Penod 3. Oedd, roedd popeth yn un stori fawr ym mywyd Nel. Yn wir, roedd byd Nel yn llawn storïau mawr. Roedd ganddi ddychymyg da, dychymyg byw, a doedd arni ddim ofn defnyddio'i dychymyg. Roedd Nel wrth i bodd a llyfrau. Pan fyddai Nel yn darllen llyfrau, byddai'n dechrau yn y cefn ac yn darllen am yn ôl. Byddai'n edrych ar y lluniau cyn y geiriau, a byddai'n rhoi enwau sili i bob cymeriad, fel Nia Noodles a Sally Sausage. Doedd hi ddim yn hoffi darllen y geiriau o gwbl. Roedd yn well gan i greu stori ei hun. A mam yn rhoi siocled mawr i Nel, merch da. Hmm, y diwedd. Gael siocled rwan. Ti newydd rwsio dy ddannedd. Naddo. Ond nes i roi'r past ar y brwsh a gofyn i ti frwsio dy fanedd. Dechreuodd Nel ganu'n uchel. Pam nes ti ddim brwsio dy ddannedd, Nel? gofynnodd mam uwch ben y twrw. Oedd hi'n dechrau colli mynedd. Roedd hi bron yn amser pobl o cwm. Achos ti'n mynd i roi siocled i fi, silly mami. Pan oedd Nel ym mlwyddyn tri, cafodd mam syniad. Oedd hi'n mynd i rannu rhai o storïau gorau Cymru gyda Nel. ac roedd hi'n mynd i ddechrau gyda stori Blodeuwedd. Ac, am unwaith, doedd Nel ddim yn rhoi cewyn glân i babi, y babi tegan, nac yn chwilio am fisged ym mhoced i phajamas. Roedd hi'n gwrando'n astud ar y stori. Un tro, roedd yna ddewin clyfar iawn o'r enw Gwydion, meddai mam yn ei llais a thrawes gorau. Roedd ei ben yn llawn hyd a lledrith. Roedd o'n creu pob math o bethau ac un dydd fe wnaeth o greu merch o flodau. Roedd hi'n ferch hardd iawn a galwodd Gwydion hi'n Nel! Atebodd Nel. Wel, roedd o bron a'i galw hi Nel, ond roedd o wedi chreu hi o flodau, esboniodd mam. Blodyn pipin gwely? Galwodd o hi'n blodyn pipin gwely, chwarddodd Nel. Gwenodd mam yn amyneddgar. Naddo, Nel. Fe alwodd o hi'n blodeuwedd. Roedd Nel wrth i bodd a storïau. Roedd ei darllen yn waith caled, ond roedd hi wrth i bodd yn gwrando arnyn nhw. Ac roedd hi wrth i bodd yn eu rhannu nhw. Un dydd, roedd hi'n cerdded i'r ysgol gyda'i ffrind Mair Mwyn. Oedd Mel yn hoffi Mair Mwyn. Doedd Mair byth yn deud na wrth Nel ac yn rhoi stŵr iddi, yn wahanol i bawb arall. Dwi ddim yr un peth a phlant eraill, ti'n gwybod. meddai Nel. Dwi'n gwbo, meddai Mair mwyn. Ond nid mewn ffordd gas. Roedd Mair yn gwneud ei gorau i beidio bod yn gas wrth neb. Ches i ddim yng nghario i'r byd gan storc. Na dod gyda ti llaeth. Dwi'n gwybod, meddai Mair yn fwyn. Dim ond plant bach ysgol feithrin sy'n meddwl hynny. Doedd Mair ddim yn meddwl bod yn gas am blant ysgol feithrin chwaith. Dis i yng nghreu gan ddewin. Gwydion yw i enw fo, a mae o'n enwog iawn. Yn enwog fel Dyw a Simon Cowell. Mae'n gallu gwneud bob math o bethau briliant, fel creu merched hardd o flodau'r maes ac awyr iach, meddai mam. Oedd Nel yn mwynhau ailadrodd stori mam. Gys di dy greu y floda ta? Gofynnodd Barti bli yn amser chwarae. Roedd Nel yn adrodd i stori ar yr iard erbyn hyn. Och! Paid â bod yn silly. Ches i ddim yn rhai o hen flodau pipi gwely drewllyd. Mae fy llygaid i fel awyr las yn yr haf. Llygaid croes, meddai Barti blin. Ac mae fy nhrwyn i fel cragen o lan y môr. Aeth Nel ymlaen. Ni, trwy'n busneslu, meddai Barti Blin. Ac mae fy nghorff i fel yr wydda. Mynydd uchaf Cymru. Y corff pig stink merch, meddai Barti Blin. A dwi'n gry fel bendi geidran, meddai Nel. A'r eiliad nesa, roedd Barti Blin yn fflat ar lawr. Penod 4. A beth am dy wallt di te? O ble ddodd hwnnw? Gofynnodd Mair mwyn yn garedig yn nes ymlaen. Petai Mair ddim mor fwyn, byddai hi wedi gofyn ail nyth brân y cafodd gwallt Nel i wneud. Roedd o'n ole, yn dew fel glyd ac yn gyrls i gyd. Fel springs ar hen wely yn sticio allan rhwsut rhwsut. Daeth pob cydyn o wallt o ddŵr yn ant wrth iddi lifo i lawr y mynydd. Atebodd Nel yn falch, gan ysgwyd i phen fel petai hi mewn hysbyseb siampŵ. Ond dydy dy wallt di ddim yn llifo'n syth, awgrymodd Mair yn garedig. Na, cafodd fy ngwallt i ei wneud o nant y mynydd groyw loyw. Dydy honno ddim yn llifo mewn llinell syth. Mae pawb yn gwybod hynny. Mae dant y mynydd groyw loyw yn ymdroelli tua'r pant. A beth ddwedes di oedd enw'r dewin? gofynnodd Cai cwestiwn. Roedden nhw yn y dosbarth erbyn hyn. Roedd y plant eraill a Miss Morgan yn eistedd mewn cilch mawr yn gwrando ar y stori Nel. Y gwydion! Atebodd Nel. Y, dwi'n nabod gwydion, mae'n byw drws nesau i Nel. Mae mam Nel a fo'n ffrindiau gore. Meddai Gwern gwybod pob peth wrth Miss Morgan. Yn gwmws, meddai Nel. Stopiodd Nel siarad. Am funud fach roedd pawb yn y dosbarth a Miss Morgan yn dawel. Roedd Miss Morgan yn athrawes ers blwyddyn. Dim ond blwyddyn. O hon oedd ei swydd gyntaf. Dosbarth Nel oedd y dosbarth cyntaf i fi ddysgu. Roedd Miss Morgan yn meddwl ei bod hi'n anlwcus iawn mai hwn oedd ei dosbarth dysgu cyntaf. Roedd hi'n dal i ddysgu pethau newydd bob dydd. Yn araf bach, daeth Miss Morgan o hyd i'w llais. Gwydion, y dewin sy'n creu merched, a Gwydion yn byw drws nesau i Nel. Hmm, dyna gyd digwyddiad, meddai Miss. Ydy cyd digwyddiad? gofynnodd Alice anghofus. Ffled. Cwestiwn da, Alice, meddai Miss Morgan, gan besychu. Oedd hi'n nerfus iawn. Cyd ddigwyddiad yw pan mae dau ddigwyddiad yn cyd ddigwydd. Mm, mae dad yn dweud bod o'n ffasiwn beth a chryd digwyddiad, meddai Gwern gwybod pob peth. Ie, diolch Gwern. Wel, blant, dwi'n siŵr ein bod ni'n cytuno bod stori Nel yn rhyfeddol. Rwy'n ta, nôl at y byrddau. Ar ôl hir a hwyr, a llawer o weiddi a gwthio, Roedd pawb wrth y byrddau. Aeth Miss Morgan ymlaen ar wers. Slawer dydd cyn papur a llyfrau a chyfrifiaduron, roedd pobl yn rhannu storïau ar lafar, meddai hi. Byddi, byddi ar y lafar, miss? gofynnodd Alice anghofus. Cwestiwn da arall, Alice. Um, ar lafar yw dweud storïau yn uchel wrthych gilydd. Fel lle sgwennu nhw lle, meddai lliwen llyfru, gan roi ffensil yn ôl yn y cas pensiliau. Ie, yeah, dyna chi, atebodd Miss Morgan. Dros y blynyddoedd, roedd yr hen storïau yn tyfu ac yn newid nes iddyn nhw gael eu hysgrifennu ar bapur. Ie, yeah, gyda ffluen ac inc, meddai Gwern gwybod pob peth. Da iawn, Gwern, meddai Miss Morgan. A da ni'n darllen rhai o'r stori yma hyd heddiw. Ond falle fod storïau heddiw ddim byd tebyg i'r storïau cyntaf, y storïau gwreiddiol. Ie, yeah, fel Chinese Whispers, miss, meddai Barty Blin. Oedd o'n dal i rwbio'i ben nes iddo gwmpo'n sydyn ar yr iard.

Roedd pob un o'r plant yn symud yn ei seti fel eliffant ar sglefrfwrdd, nes bod pawb yn chwerthin yn afreolus, ar wahân i Miss Morgan. Dwi, dwi, dwi heb y glywed am y storiau wibli wobli yma, triodd Miss Morgan weiddi uwch ben y sŵn. A maen nhw'n hen, hen storïau, ac mae pawb yn gwybod amdanyn nhw yng Nghymru. Dyna be ddedodd mam, meddai Nel, gan drio dysgu gwers i Miss Morgan. Ie, storïau'r mabinogi, mae feddwl, meddai Gwern gwybod pob peth. Ie, Diolch, Gwern. Reit, mae'n bryd i ni ddechrau sgrifennu ein storïau ein hunain rwan, meddai Miss Morgan, gan edrych ar ei horiawr. Roedd hi bron yn hanner awr wedi tri. Edrychodd Nel ar y bwrdd, ac ar y llawr, ac ar y nenfwd. Agorodd ei cheg yn swnllyd. Mes! Dwi, dwi'm yn gwybod beth i sgwennu, meddai. Wel, falle gallet ti sgwennu'r stori hyfryd yna, ddedes di wrthon ni rwan, y stori ddwedodd dy fam, am y ffordd ges ti dy greu gan gwydion, y dyn sydd hefyd yn ddewin. Ac sy'n byw drws nesau i nel, meddai Barty. Ac sy'n byw drws nesau i Nel, ailadroddodd Miss Morgan. O, na, na. Allai'n sgwennu'r stori na, Miss, meddai Nel. Pam, Nel? Mae'n stori fendigedig, yn llawn dychymyg. Roedd Miss Morgan yn methu deall. Mm. Achos, meddai Nel gan anadlu'n ddwn, Wel, dwi di addo i mam na fyddwn i'n deud wrth neb am gwydion, Chris Croes, llaw ar ynghalon, a no returns. Pam, Nel? Roedd pawb yn y dosbarth yn dawel, yn gwrando ar stori Nel. Pam, ham? Wel, achos mae mam wedi dweud wrthai taw cyfrinach yw hi. Dwi'n gwybod sawl cyfrinach. Mae gan mam cae y geg fwyaf mae mam di gweld erioed. Mae angen bath ar dad, ac mae angen dysgu gwers i chi, Miss Morgan. Dwi'n i fod i ddeud wrth neb. Wps! A dyna ddiwedd y stori. Ta-ta!